تے ہک بیا بلا سیں آیا کھڑے اے سیں آدھے سیں جی ہن دسو کیا دے وے میں سکول کانا ویسا کیا وجہ کیوں کانا ویسے اثر دے دی تھی اچھا ہوا کھلی کھڑے ہی وجہ کرے اچھا جی ہاں ہک گل دسوا جی

والو گڈی دی انہاں اتا چار گئے او ہو ہو ہو ہو بالاں دا جڑا ذہن ہوندے نا بالاں دا ذہن ماشاءاللہ فٹ ہوندے کہ انہاں دی یادداشت جڑی ہے نا بالکل زبردست ہوندی کیونکہ تقریبا اج تو 4 تو 5 مہینے پہلے اساں بہاول پور ویندا پیا ایک رستے ایکسیڈنٹ تھی ابھی ایان کو وہ ایکسیڈنٹ یاد ہے وہ سٹوری بیان کرنا پیا

اچھا سردی دا تروڑ کرو یارو لکار تے دے میری اللہ دا بندہ نگت بیسی یار میں تیری نہ لکار پا تھا کیتے بھرا تو ہی ہاں نہ نہ اج دے میں اللہ دا بندہ کو دھوا رکھا او دے شادی ہے او دے مننے اچھا اسا بھی میں دے پے ہیں ایک گل غلط ہے لکار کہنا مل سی تے کو

اینکوں ڈیلی چم چم تے نا جم جم تے انہاں گلیں کو سجا رکھیندا ہونا یار بل آواز تک کٹ جا یار ذرا تھوڑی آواز تک کٹ جا برال جوان پکا تھی آپے آج اگے جس ٹائم کو پیار دیو تو ہم نے رومن پہ میں دے آج ماشاءاللہ اتنا پکا تھی آپے کہ رومن دا نہ ہی نہیں اچھا سینے دوستو ناشتہ ماشاءاللہ کر کے دے سی تے ٹائم ہی تقریبا اوور تھی گئے کیونکہ سکول دا جڑا ٹائم ہوندے 8:30 دا ہے تے اساں سنوں اتھائیں وجا ڈیتے گھر تے ہن وینے اسی دکان دے اتے بالیں کو سکول ون چھڑے نے تے اتھائیں وال دکان تے ون ملدے ہیں تھی تب تک اللہ حافظ اوے چوکھی دے رے چلو جلدی بال یار سردی ہے بھائی یار سینے دوستو ماشاءاللہ سے ہی ٹائم پہنچ چکے ہیں اپنی دکان دے اتے تے ہن بھا وغیرہ بلیں دے پن بال کیونکہ تو پتہ ہے سردی دا موسم ہے تے سردی پھول اتنا ہے ہاتھ کنے زیادہ تے میں کہ یار بالا کو آکھے میں کہ یار بھا شا بالو تے بال ہاتھ سے کے خاص کر جڑا دوستو اے موسم ہوندے نہیں دے کاروبار بالکل ٹھنڈے ہوندے بازار بالکل ہی سنسان ہے ٹائم بیرا ملن دی ٹوٹل جتنا بازار ہے ٹوٹل سنسان ہے تے بندہ کو بالکل کوئی نظر نہیں آتا دکاندار حضرات ماشاءاللہ جڑے ہیں ساڈی گار ہاتھ تے ہاتھ رکھتے بیٹھے ہیں ٹوٹل بازار دے ٹوٹل جتنا دکاندار بھی ہیں اللہ پاک تر ایسے انشاءاللہ امید ہے آخر بندہ اتنا دوروں آن دے دکان کھلیں دے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک ایسے اور انشاءاللہ اللہ پاک جیل لے ایسے انشاءاللہ بے بار ایسے

اے چھوٹا ملک ہے تسا وڈے ملک ہے اصل نمبر ان تواڈے نوکر ہے اے وڈے چوں ہیں او وڈے دی سمجھ گنو او چھوٹے دی سمجھ گنو اچھا اچھا ایسی ہاں۔ ایسی دوستو ساڈے ایسی ماشاءاللہ ساڈے استاد محترم جناب ملک ریاض صاحب جڑے جو میرا ملک نے ماشاءاللہ ڈون ہیں سی اے ہن تے کو ڈرے دا پئی یار تو میری گل مان گیا

اچھا سینے دوستو ماشاءاللہ سے اساں آ گیا سین ماشاءاللہ اپنے استاد محترم دے دیرے دے اوتے تے کھانا کھاون واسطے استاد محترم ہی صاحب سجے سین تے چار گھنٹے تھی گئے متواتر سا کو آئے ہیں روٹی حالی تک کہنی پکی پتہ نہیں کہر ویلے مل سی ماشاءاللہ سی ماشاءاللہ سی استاد محترم دا سی دیرہ داری دا نظام دا ماشاءاللہ بڑا پیارا بوہڑ دا درخت لگیا ہے کیونکہ اتنا گرمی جڑے دوست سباب آمن دے دے پہ ویسے کھلے شلے ماشاءاللہ سی پین سے دیرہ شرہ باغ شاک ماشاءاللہ سی بڑا پیارا ماحول ہے سی دوست احباب ماشاءاللہ سی آندے بیندے رہے ہیں بلال اساج پھاستا گیا ہے روٹی حالی تک کہنی پڑھوائی کلمہ میڈے ساتھ

استاد یار تکلیف کیتی بدے وے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے ساری روٹی گولی دے رہے بڑی دے رہے روٹی Oh, my God.

تے ہن سی ویندے پے اسی واپسی دکان دے دوستو تے اتھے جول مل لے اسی تب تک اللہ حافظ اچھا سینے دوستو کہ ماشاءاللہ جس ٹائم پہنچا دکان لے تے تاں اگو مہمان گھر چلے گیا اندے میرا بھائی ہے سی چھوٹا عابد بٹی تے میرے پیارے کزن حاجی پیاس صاحب جڑے بہاول پور آئے ودے میرے کو سی ملن واسطے تے فون والے کیتے میں روٹی بھی صحیح طریقے نال یقین کرے سو میں کہنی کھا دی میں تے بہرحال جلدی آ گیا سی اگا جس ٹائم پہنچے ہیں تے ہن فون یقین نہیں کرے دے پے لیکن دن ناراض تھیں ہن جیلے گھر جلدے پے ہیں تو انہاں گال او بھی شیئر کرے سن لازمان تے دوستو جس ٹائم گھر ویندے پے ہیں تے گھر انہاں دا کیا ری ایکشن ہے او لازمان تو انہاں شیئر کرے سن دوستو سارے نال رہا سو تے ہن جلدے پے ہیں سی گھر اچھا سینے ماشاءاللہ سی پہنچ چکے ہیں اپنے گھر گھر آتے جس ٹائم پتہ کی تے سر نہ چھوٹا بھائی ہے تے نہ او مہمان ہیں اچھا سین یہ بنے کہ جس ٹائم اسا پہنچے ہیں دعوت کھاون واسطے تے ہن جی چھوٹے بھائی دا فون آویں دے کہ اساں تہاڈی دکان تے آ بیٹھے ہیں حالانکہ انہاں دا حق اے بݨوائی کہ جس ٹائم گھروں روانہ تھیندے پئے ہن میݙے کول آندے پئے ہن تاں میݙوں پہلے کال کرن آ بھئی یار اساں آندے پئے آں کیونکہ سو مسئلے مسائل ہونن میں کیونکہ اتھاں چلا ڳیاں اور یقین کرے سو صرف آج چلا ڳیاں تے بہ ایویں بس بائی چانس ایویں بہ انہاں نے فون کیتے بھئی یار ساݙے کول آؤ لازمن دعوت کھاوݨ واسطے جس ٹائم او پہنچسن گھر تے ہوں لے پتہ لڳسی کہ میݙے نال کریندے کیوں میکوں پتہ اے کہ غصہ ہوسی انہاں کوں کہ یار اساں تہاݙے کول ڳئے ہاں تساں ہاوے کنا ڳالھیں کریسن میݙے نال

تے ہک میڈے دوست ہن انہاں نے میکوں کال کیتی کہ انہاں نے آکھیا بھئی جتنا تہاڈیاں ویڈیو ہن نا تساں لازما ڈلیٹ کرو میں آکھیا بھئی کت واسطے انہاں نے اے آکھے کہ جس ٹائم تساں مونیٹائز واسطے اپلائی کریسو تاں تہاڈا چینل مونیٹائز بالکل ہی کائنا تھیسی میں کیوں وجہ انہاں نے کہ جس ٹائم تساں مونیٹائز واسطے اپلائی کریسو تاں یوٹیوب دے طرفوں تہاکوں میسج ملسی کہ جیڑھا تساں بیک گراؤنڈ میوزک لائے وے ایندی وجہ کنے تہاڈا چینل مونیٹائز نہیں تھی سکدا۔ کیا اے گالھ درست اے یا غلط اے۔ کیا جس طرح یوٹیوبر ہن سارے بیک گراؤنڈ میوزک وی لیندے ہن جنہاں دا چینل مونیٹائز تھیا ہوئے یا جنہاں دا کینی تھیا ہوئے سارے وی لیندے ہن کیا اے گالھ ٹھیک اے یا غلط اے تے لازما تساں میکوں ڈسیسو کیونکہ میں ایں معاملے نال بڑا پریشان ہاں بھئی کیا پتہ میڈا چینل مونیٹائز تھیوے یا نہ تھیوے میڈے ہیں ٹائم تقریبا تقریبا ترے سو ویڈیو اپلوڈ میں کر چکاں اور تساں میکوں اے ڈسامنے کہ کیا میڈا چینل مونیٹائز تھیسی یا کینہ تھیسی لازما میکوں تساں کمنٹس کرنے اور لازما میکوں ڈسامنے۔ میڈا کڈہیں الحمدللہ کاپی رائٹ کلیم وی کڈہیں کینی آیا بھاویں میں کہیں ویڈیو دے اندر بیک گراؤنڈ میوزک لاواں یا نہ لاواں کڈہیں میڈی ویڈیو دے اتے کاپی رائٹ کلیم اج تک کینی آیا امید کرینا کہ تواکوں میڈی ویڈیو اچھی لگی ہو سی اگر تواکوں میڈی ویڈیو اچھی لگے میڈے چینل کو لازمن سبسکرائب کرے سو بیل ایگن آل تے لازمن پریس کرے سو تاکہ ساری آن والی لمبی ویڈیو تاکو جلدی نال میسر تھی ونجے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو نال مستب تک اللہ حافظ